Aw in khua tui tla ruang in hmuh chung changah khanin an biak lawk che ka duh a rem rem aw. Aw rem rem a chu awm lem lo a. Aw a nawm em. A ni chuan kawngaihin a chet sual dan leh a ruangah in hmuh dan leh a hming leh kum zat leh. Khaw hming te kha khuai in ah min han sawi sak la a rem chuan. Aw le nia kan ti dun. Aw le. Ah.
Aw ti khan a sawi theih mai nia. Aw ti khan sawi nghal mai rawh. Umm nia.
Hei ni hnih chhung chhun leh zan in ka han zawng a. Khuaipi e te leh khuaipi e leh mandir committee leh uaim e tangkaw te chuan. Aw. Ram erawh chu. A hmakuai mai a, chu zawng hi kan ni a, a zawnna tur a instrument tih mai ang a hman rua vel hi engmah hi kan nei lem lo a helaiah chuan. Aw. A kha mi zan lampangah te pawh zan khual tlaivar khan duty siamin an bia chilh a. Aw. Amaherawhchu ni zan lama kha kan hmu ta lo a, vawiin zing darnga. Vel chiah chiah khanin ka hria. Helai Thlabung Bazar ah hian chakma ho hianin dawr an nei a, chumi an dawr rawn a rawn chhoh tur te khanin anmahni chaw bul ti mai ang anmahni in bul hnaiah khuan ruang kha an hmuh kha an la pan kha. Tuna kan duh tla kha a lo ni a, chuan an han hmuh kha. Lungpang bulah khanin a lo tlang deuh ti ti kha an va thung ta nge nge an mahni khan a tlak thlak zel awm a, a lem thlak zel awm nan khan maw? Aw. Chuan an mahni zawk chhan in ngai kha in zawm nison a rawn pe tan a rawn fawn ta a. Chuan mitluam ngai duty te kha boat pahnih in an chhuk a, chuan a hnuah keini kan chhuk leh thum ta pawh pathum in kan chhuk ta a. Chuan a ruang kha kan zu la kha a ni a, kawr a ha lo vak, kawr kha a pangngai in lo la ha engmah taksa khan. Biam leh kha tianga han tling an mak han bo then a maw tia lampang kha a awm lem lo a, a lo puang ve tawh khan miah a lo nam deuh tawh bawk a. Chuan kan phur chho a, missionary kaia duty inkulh kha kan ni a, Mara chu a tlakna hmun kha anmahni in bek ngai zawk e tiin kan insawn chho teh ta, a tlakna hmunah khan. chuan police lampang te information pek lawk kan nihna ang tak khan a rawn kal a hmasa a, eh kan channa hmun maw a tlakna hmun te khan chuan lawng atanga an hlang chhuak kha anmahni chu dam a ti tur ang ang te eh an han ti zung zung a, a postmortem lampang te thlengin maw chumi hnuah chuan anmahni chenna in eh. a khanin purh thlen a ni ta a. Chuan amah hi kum sawmhnih pasarih kha kan chhal a, a chiah chiah hi Khan zawtah kan hrethiam chiah ta bik lem lo a maw? Tlangval, tlangval thalai, tlangval hnah a ni a, amah pawh hi tui thiam pangngai reng a ni a. Chuan Tlabung khaw chhuah Tlabung khaw hlun pangai a ni. Amah hi Tlabung bazar hmun a awm a nia, helai Vantai kawr kawng lamah awm zawt ni maw? Aw. Amah hi Hindu sakhua an ni a. Tunah khatial thil tul te leh khatial ngakuang an dah tawh hnuah khan engemaw a tih hnuah khanin. Chhumdar sawm sawm pakhat bawr vel khanin tuna an zuk chharna hmun luimawng lampangah chauh khan hemi Hindu ho hianin thlanmual an nei a, halna bik hi an nei ve a, chumi hmun chu an pan tha tawh a, tunah hian an hal tawhin a rinawm aw. Hemi kha a chan chin an kan zuk hmuh dan leh kan chawn dan vel chu a ni ve tlangpui a. Aw, a nih chuan in a tlakna atanga kilometre engzat velah nge a ruang a hi? Aw ni e, helai a tlakna atang hian Family e kan ti mai a awmaw aw lui a lui dum a zawng ate in family hmm ani chu ani chuan in a ruanga kha a ni engzat nge in zawn a a i mi engzat bawr vel nge ruang zawng tur khan thawk chhuak thin a tlaivar in in zawng nge tih lai vel a kha Khawiin min sawi thian sak leh lawk thei ang em? Ni e. Aaa, ni hnih leh zan hnih ang a ni tawh mai ang chu, a tlak kha chhun chawhnu lampang deuh ti mai ang maw? Zan leh darli bawr vel kha a ni a, lampang kha a khami ni leh a zan khua a nia thu, ni leng leh ni zan zan khua kha an zum leh ta a, helai a ka chhunga NGO hrang hrang.

Chu Pauline te zar khan inti khanin Paul a hriat a hriat chilh khanin duty kha in siam deuh a nia. Chu rual hmanna leh khatia ngan Peterman in duty chhawk tih vel kha chu awm chiah lo deuh a. Paul chuan kan thlang lawkah khuan chakna khua Munsuri kan tih kha a awm a. Paul chu mite pawh chu a lo len thlak palh a, a lo in lo hmu tak a tiin information pek a duty tura tih kha kan ni a. Paul a helai chu nia. A kan khual bik te zela hnai ah chakna te an awm a, e din a paw chhung ah kei chuan chu pahal hi an tam chen ang, an tam chen ho kha nia maw? E kan din hman a nia, a thlang lampang leh ber kha chu kan la zut thil kha chiah lo deuh kha ania maw?
Chu chu BSF te pawh information pek an ni, khulai check post bik neih kha an ni lo khan maw?
A nih chuan in kho angin a che sual dan lai taka kha tawi te in min sawi sak ve ve. Ni e, a hmunah khan kan awm ve chiah lo a, an sawi bak hi chu kan hriat a ni lem lo a. Amah hi hmuh theih thil ti di ve deuh hi nih na hianin table buai ve deuh nge nia kha. Amah khan mar boat kan ti mai a, hei motor han hruai kai na boat lian deuh mai hi a awm a. Chumi atang chuan a zuang thla a, ral leh lamah khan a hlep kai kha a rawn deuh lep nia. Khami kha. Hleuk leh tur khan a zuang tha kha a tlin ta lo ni ber khan an sawi deuh ning ka hria. A chhiat sual dan tak a kha maw? A kawr pawh han lo a, kekawr tlawn kha chu a ha a ni. Vawlei zing a ruang kan hmuh thleng pawh khan kekawr tlawn panga kha chu a la inbel. A ri chuan ve run em e. Khani chuan in a tawp lam kan hnaih dawn tawng a, a tawp nan in khuaina vanduina in tawh chung changa. Han sawi bel duh ang chi te nei chuan hun ren miah lovin khawngaih min han sawi sak la. Nge a sawi bel tur han ti ah chuan sawi tur tam tak kan nei thei ang a helai hi eh. A tun hma atangin ti ila lui bul hnuaia khawpui awm ve chariang ruangah chu chet sual na hi a thleng ve zauh zauh reng a. A tam zawk hi khualkhua atanga rawn kal helai tui chingchang a hre vak lo. ah che sual hi a tam zawk hi a nia maw? Chu chu uai mai ang zawng te pawh hian kan lo buaipui ve nasa tawh thin a, ah nithin a kan sawi ang deuh khan hnakuai te leh eh len ang mai a, hei hete len a den ang chi deuh maia zawng hi kan ni mai thin a, ah a zawmna hmanrua te, coat te leh life jacket ang thleng te pawh hianin kan nei mumal vak lo a ni ti mai ang maw niawm? Hna kha kan sawn dan leh keimahni helaia eh kan lo tih ve dan kha a ni deuh tawp mai ang kha ti ang a, tui len lai te a ni a tunah phei hi chuan in nia hnakuai a. Tui liam leh ka ti ang mi zau te a an zawng tur kha chuan hna kuai luat kha chuan in hmuh har ve riau mai a eh kan hmu thei ta lo reng bawk a chu nihsan lamah khan a lo lang eh chhuak ve deuh ah khan in pawn lam atanga hmuh kha kan ni mai a ti lo heng lai ah a mizo deuh te in a khawi lai a maw remchang deuh ah a maw an lo Chasual an hmuh nih hi chuanin an lo chhan chhuak a changin chhan chhuah te an nei a, a ruang tel te pawh khami ah han li lu a, zuk lak chhuah mai te hi chang chu kan nei a, hmanrua tel vak lem lo pawh hian ka ti a, helai kan in zawn dan leh kan hma lak thin dan chu ti deuh tlang pui mai a. Aw, lo tak dawn hle mai maw? Nia. A tawp nan kan ti tak na khawngaihin i a chet zulna lai, lui hminga leh a awmna lai leh in khua tla bung hi eng district a awm nge tih lai kha, Khaw hi min sawi sak lawk leh thei ang em? Eh, aw ni e.
Hre lo tam tak an awm mang a. Aw ni e, kan khua hi eh Lunglei District eh khawthlang lampanga awm kem sawng khua leh pasarih a hla a ni a Lunglei tang hian maw? Aw. Chuan Tlabung eh kan ni a, keimahni tak helai hmunah hi Tlabung Bazar area awm kan nia. Aw. Tlabung Branch uaim e. Hnuai kan ni a, tin a tuipui hi khawthlang tuipui kan ti tawp mai a, maw? Helai Bangladesh te nena inzawm chho vek, inril tawng vek hetah lui hna lamah pawh mah mit lampang vel an hawrh thlang daih a ni, maw? Heta Lar Bara lampang thlang khan chu chu kan helai zin hman deuh chu a ni. Aw, hun chet tak karah inkawmna hun tha tak lo min siam sak a, i chungah ka lawm lutuk aw, Phumhun.
Leh, keini pawh kan lawm lutuk e.